Ati akka kee godhuu barbaadda namticha kana akka kee godhuu feeta. Akka kee kana godhuu waan feetuuf bakka kanatti namarratti dhiibbaa wa ilzaamil mukhaalifi namticha siin faallawe kana dirqama yaada kee kana fudhachiisuudhaf gara dhiibbaa deemta. Gara dhiibbaa deemuun kun immoo namnilleen ree nama, namtichi ati itti haasoytus nama, namtichi ati dirqisiisuu feetu kunis nama. Abo nurraa dhiisi walabalh siin jechuutu mala rakkoo birootu uumama jechuun ma si galee rakkoo birootu uumama tanaaf namni waa barsiisullee namni waa abbadullee namni waa qara'ullee namni waa godhu hundi isaa amrii isaa jiddu gala wakadhalika ja'alnaakum ummatan wasaxan litakuunuu shuhadaa'a alannaas ummanni muhamma kun ummata jiddu galeessa Tuuta dur yoo fudhatte ibaadan isaa si sodaachisa. Waan hadhaawu nyaatu, hargiisa nyaatu, qoloo goggoyduu nyaatu, hojjaa gurraattii dhuguu, qabrii keessa galuu, mana dhiiftee qabrii keessa galuu waan akkanaa jira beeki ibaada jedhamee. Warra buuzaa jedhan ni beekta? Budaa jedhanii moo buuzaa jedhanii. Ibaadaa tuuta sanii ni beekta ibaadaa tuuta sanii? Qaama azzabu, qalbii azzabu, qalbii cinqu, qaama cinquu ture. Ibaadan Islaama akkasii mi. Gaariis ni nyaatta, gaariis ni uffatta, waan bareeda irras ni rafta, bareedas ni nyaatta, bareedas ni uffatta, laakiin Rabbi gabbarta. Ma sii galee? Nyaadhu, uffadhu. Akkana jedhan, Waa sadii qofa, woma takka ofirraa eegda jedhan. Uf hin tuulin, namarratti hin boonin. Waan xiqqoo Rabbi sii kenne saniin morma hin jajallisin olii gad. Amma sii galee? Adaba kee godhii itti fayyadami. Amma sii galee? Saniin akka waan namaa olii uf hin fakkeessin. Yoo qalbii tana keessatti wanni akkasii sitti hin dhufin, nyaadhus, uffadhus, dibadhus, filadhus, humaa tiin. Rabbii kee beeki, galatoonfadhu, Rabbi gabbari. Qaama azzabuu fi ruuhii azzabuun Islaama biratti ibaadaami. Ibaadaami. Tuuta takka taa nama sadii mana nabii dhufe sallallahu alaihi wasallam. Namni sadeen kun dhufanii lafa jalaan dhoysatti dhufanii ibaadaa nabii gaggaafatan warra isaa akkam dalaga inni akka inni dalagu san dalaguu feena jedhanii hamilee qaban, hamilee ibaadaa qaban dhufanii yogga gaafatan, namni himeef warra Nabii gaafatan, warri himaniif mee salaanni isaanii ka halkanii akkam? Akkamitti salaatan? Ni rafanis ni salaatanis. Akkana ree haqiiqa? Ni rafanis ka'anii yeroo takkas ni salaatan. Salaata leeylii baana salata halkanii jechuudha. Soomanni isaanii hoo? Yeroo takkas ni soomanan, yeroo garis ni furan. Sunnaa beeki amma kun. Yeroo garis ni soomanan, yeroo garis ni furan. Tuutti sadeen tun akkanuman laaltee, Eyna nahnu min Rasuulillaahi sallallaahu aleyhi wa sallam. Aboo nuu fi Nabiin walitti tokkoomi. Isa Rabbiin dilii dabartee fi dilii dhuftullee sii araarame je'een. Tanaaf isaan akkana. nuti akkana godhuu hin qabnu jedhanii kaayoo teenya ammumaa haa wal beeksifnu jedhan. Tokko maal jechuma dhaabbatanii ani umrii tiyya waanin jiruun guyyaa soomana jedhe. Umrii! Tokko immoo ka lamaanii maal jedhe umrii tiyya waanin jiruun halkan galgala ishaa'irraa itti hidhee subumaatu adda na baasa jedhe. Tokko immoo ka sadaffaa maal jee ani tiyya immoo teessan irraa faallaadha ani hangan duniya irra jiru fuudha waan jedhanitti hin dhiyaadhu dubartumatin hin dhiyaanne ibaadaa rabbii malee jee. Gaaf tokko hadiisa kana naggaadeetti himee naggaadeen ufumaa maal waliin jette kamtu irra hamaa isiniif fakkaata waliin jedhan. Dubartii tana koo taasisuu barbaadaniimi kamtu irra hama jennan aboo ka dubartii kanaa irra hama. Dhaggaa deebi'e isinillee akkas hin godhin amma. Asii galee tarkaanfii sadii jajjabduu fudhate jarri kun. Nabiin ni dhufan sallallahu alaihi wasallam. Akkana bartuutti tun akkana oduun nabi bira geesse sallallahu alaihi wasallam. Antum alladhiina qultum kazaa wa kazaa Aboo isin warra akkas iyya sanii jennaan ee argama rabbii jedhan mee shiraa fiimi hamtuu fiimi wanni isaan waan kana jedhaniif hammeenya fiimi ibaadaa keessatti akka gaarii jabaachuu barbaadanii dhagayaa jedhaniin ani nin salaatas nin rafaas Nin soomanas, nin furaas, nin fuudhaas. Faman ragiba an sunnatii faleysa minnii jedhaniin. Namni adeemsa sarara kiyya kanarraa gore ummata kiyyaarraa miti jedhaniin. Achi adabate jarri sun duuba. Ee waan karaa nabiirraa akkamitti bahuun too taati? Tarkaanfii hattaa akkasii sanillee namni hoggaa fudhatu ni sirreeysa nabiin sallallaahu aleyhi wasallam. Wasaxiyyaa jechuun akkaan.